السلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں سر ٹھیک ہے کیا حال ہے صحیح سیٹ صاحب ماشاءاللہ بہت وڈیاں پرسنل ڈا ہیں بیٹھے سارے کنے بیا سی بیا سی ٹھیک ہے خوش رہے مزاج ٹھیک ہیں ایسی خیر ہے آج تساں کو نیم کو پاپڑ تے لگے پے وے باسی ڈو ویلے تے باغ وچ ہون چھٹی کیتی ویندے باغ مگ گئے ماشاءاللہ رہی ول اگلے سال

ماشاءاللہ سی چائے وغیرہ پی گئی ہن چلدے ہیں پہلے فارم دے اوتے فارم تے جول کے ذرا مرغیں دی خیر و عافیت معلوم کریں نے کیونکہ میں رات ہی بھانے دے اوتے گیا کہنا رات ہی اوتھا ستا گیا کیونکہ میرے کول نہ کوئی مہمان ہیں بھاول پوری چ آئے ہوئے تاں بھانے دے اوتے فارم دے اوتے انہاں کو او ہم ستے ہیں تے ہن پہلے چلدے ہیں فارم دے اوتے مرغیں کو دیدھے ہیں انہاں دی خوراک وغیرہ دیکھ بھال پانی وغیرہ جڑے جڑے دوستاں نے سارے چینل کو سبسکرائب کریں جلدی نال سبسکرائب کریں انہاں دے بعد وال کریں تے مزدار ویڈیو شروع ہاں سی گھن کی دی چینی چلو ماشاءاللہ آگے سی فارم دے اتے اتا کوئی نہ دی پوزیشن آج دیکھے نے کہ آج سودے سویرے دے بکھے بیٹھن کیونکہ میں آج ہی نہ کو نہ میں خطیم کر راتی ستا جو گیا نہیں تو میں سویرے نہ کو باہر کا جگہ لے کے تقریبا نہیں ٹائم ساڑھے ڈاہ دا ٹائم دینا بھی برال اے انہ دا چیک کرنے دی آواز سن دے پہ ہو سو آج چیک دے باغ دے کرنے انہ کو نہ حالی تک کہیں خوراک سٹی ہے تے نہ حالی تک کہیں

کال دی ویڈیو تو ساڈی چاہو سی کہ میں انہاں دی منت کیتی ہے اور دوستاں کو ریکویسٹ کیتے یار میرے مرغیاں واسطے نہ دعا فرمیسو کہ اللہ پاک انہاں کو ہدایت دے اور مرغیاں انڈے جلدی جلدی لہاویں یار ماشاءاللہ آج انہاں دی کمال مہربانی کہ ترے انڈے لتھے پین تے اللہ کرے سی بھی ہمیں مرغیاں آج لہے سن تے ہن انہاں کو باہر کڈینے کیونکہ بہار دا ذرا موسم انجوائے کریسن، ٹرسن پھرسن، لتاں شتاں ویلیاں تھیسن، اوندے کنے بعد ورزش کریسن تے طبیعت شام کوں ٹکانے لگسی تے طبیعت انہاں دی بالکل فٹ تھی ویسی۔

پاݨی وغیرہ پلا ݙتا۔ ہی کوں ہی کوں سدھا کریندا پیاں ٹھیک ہے۔ اوئے گھاڑ اوئے خیال کری موٹر سائیکل رو ترے لکھ روپے دا سوتر ماشاءاللہ سی آخری آخری آخری تحفے ویندے پین سی آخری تحفے ونجاڑو ونجاڑو ونجاڑو

تاں کوئی لوگ کیویں گالھ کریندے کوئی آہدا پئے وی سیلاب دا زور اے کوئی پتہ کینی فی الحال کیونکہ میں وی دریا دا چکر میں وی سنڑی سنڑی گالھ تہاکوں گالھ کرینا پیاں مزید اللہ پاک کرم کرے۔ مزید انشاء اللہ ایندا آونڑ آلی ویڈیو دے وچ تہاکوں ڈکھیسوں بلکہ دریا دے اتے چلسوں اور سیلابی صورتحال دے بارے مکمل تفصیلی ہک ویڈیو بنڑیسوں اور تہاڈے نال او وی شیئر کریسوں۔